Minbarra l-poeżija, Fra Ġoele huwa magħruf ukoll għall-kitba ta' djarji b'xeħta ta' memoirs. It-tim tagħna ltaqa' ma' Ġoele, li kellimna dwar iż-żewġ volumi li ħareġ s'issa, Tħabbat? Xtaqtek? U n-nar għandu isem.
Fi djarju Tħabbat xtaqtek fil-bidu hemm laqgħa, anzi mhux fil-bidu huwa fit-tmiem, imma bdejt nikteb insemmi lill-persuna li ħallietli nota fis-serratura tal-bieb. U hemmhekk talbitni Niftaħ il-bibien tal-eremitaġġ, pratikament. Ma stajtx niftaħhom, għaliha għax kienet telqet mingħajr ma ħabbtet il-bieb, u allura ddeċidejt li nikteb djarju. Tħabbat Xtaqtek huwa ktieb miktub mill-eremitaġġ, fejn kont ngħix, fuq il-muntanja. Huwa ktieb li jirrakkonta, biex ngħidu hekk, Il-ġlieda tiegħi mal-misteru ta' Alla, fid-dlam li nsib ruħu fih, fis-skiet li nsib ruħu fih, fl-elementi tal-kesħa, pereżempju, meta hemm il-borra, fl-għatx tiegħi għas-sens tal-ħajja, fid-dlam li nġarrab jiena stess u, Dawn l-elementi kollha jagħmlu dan il-ktieb. U l-ktieb minnu nnifsu huwa mistoqsija, huwa tiftixa, però huwa wkoll sejba. Huwa sejba tas-sens tal-imħabba li timla l-qalb. Ir-revelazzjoni fl-aħħar tal-ktieb tħabbat xtaqtek minn din il-persuna li jiena ma nafx u li ltaqgħet miegħi, tatni biex ngħidu hekk xaqq dawl, fuq misteru li jiena kont qed nipprova ngħix imma ma kontx naf li seta' jidher fil-ħarsa tal-għajnejn. Il-ktieb l-ieħor, In-Nar Għandu Isem, jibda mill mix-xewqa li dik il-persuna, li dik il-mara li ltqajt magħha fl-aħħar tal-ktieb Tħabbatx Taqtek ħallietli. Hi qaltli fi kliem sempliċi, Agħti ma' ħajtek kif kienet, kif wasalt sa hawn. U fin-nar għandu isem, jiena ħadt dik il-mistoqsija li baqgħet titturmentani biex ngħidilha u ktibt x'seħħ f'ħajti mill-ewwel snin tiegħi sa dak il-mument li kelli, biex ngħidu hekk, ir-rivelazzjoni li tat sens lil ħajti. Fil-fatt, huwa diffiċli biex nirrakkonta esperjenza intima Jekk inkun jien li qed niddeċiedi li nikteb, iva, fil-fatt ma nagħmilhiex. Imma, jekk is-sejħa għall-kitba minn ġewwa kif inħossha jien taħkimni, imbagħad ma tibqax diffiċli, għax tkaxkarni magħha. Fi ftit kliem, mhux jiena niġri ħa nara x'ħa nikteb, imma meta l-kitba tiġri warajja u taħkimni. Din hija xi ħaġa li lili stess tħallini konfuż għax sakemm għadni konxju biex ngħidu hekk li se nikteb xi ħaġa, allura naf li ma rridx nikteb, ma niktibx. Biss meta l-ilma jfur dak jaħkimni u nikteb. U f'dak il-mument ma noqgħodx ngħid jekk hux diffiċli jew faċli għax l-affarijiet jidhru ċari għalija, ċari f'moħħi, Ċari fl-emozzjoni tiegħi, ċari fil-ħoss u joħorġu fuq il-karta. Wara dilluvju, l-għalqa ta' quddiemna dejjem issir għadira waħda kbira. Lejn dik l-għadira, meta kont iżgħar, kont niċċassa fit-tul. Jekk mhux mit-triq, kollha t'għajn, minn wara l-ħġieġ tal-kamra tas-sodda tagħhom. Noħroġ fix-xita ma kinux iħalluni. Jien kont inkun nixtieq, imma ma' kull tentattiv hu kien jirrabja u hi tibda twerżaq. Kien jogħġobni li x-xita xxarrabni, twaħħalli xagħri ma' wiċċi u ħwejġi ma' ġismi. Lilhom dan ma kien jogħġobhom xejn. Dik l-għadira, meta x-xita kienet tieqaf, kienet issir mera tas-sema. Kienet togħġobni aktar mis-sema nnifsu dik l-illużjoni. Kienet illużjoni li jien stajt inkisser b'tefgħa ta' ġebla. Is-sema ma nista' nilħqu qatt u li nwaddablu jiġi lura lejja. Imma l-għadira le. Dik stajt nilħaqha. L-għalqa, għada, se terġa' tkun għadira waħda. X'se nara fiha għadni ma nafx. Naf biss li l-illużjoni se terġa' tkun hemm, għalija. Ma nafx kemm se jkolli ħeġġa nitfagħla għall-ġebel u fis-sewwa kollu m'hemm ebda ħtieġa ta' tfigħ. F'rasi, l-illużjonijiet ilhom